yachinzaka eh. rega nekutaure ndakabva kumusha netsoka nokuinda pane chimwe chimaini chainzi bosu maini mm. nokuno handa kusenza nokuno takanga tanzi titsvaire mm. a ah, ukanzi no noumwe
Eh, chituze nokumashopa kuking mine eh. ndokubva kwanzi anix ndoda kusenza nepikininu ndokubva ndenomakakura se ah, ndakanga ndakura hmm. ndokubva ndaenda wonzi atinogadzira magetsi hmm. kasi ndakangogadzira bichani uya ndokubva kwauya umwe murungu zvikanzi a ah, ndinoda kuenda naye shapani hmm. ndokubva ndatogwa nomurungu uya kuzvapani tasvika zvapani kuyo zvikanzi unoziva zvoteita tasvika kuzvapani kuno ndoda kuti iwewe unopota uchinditarisa kuhofisi uku kana ndakambokotsira wovuyo undimutsa mm. dzimwe nambo taisenza vusiku mm. ya yeah. Ndienda kumushini kuya uku zvikanzi utarise mabasa boya wakurara hmm. ndikatarisa kuyako ndomunomutarisa ndomumutsa aya mabasa boy vaimwa doro hmm. ah. ndonomuudza nakati bhandi radambuka hmm. zvikanzi kuvaripi mabasa boy nakati ndivavonini vavanda kumwe mimishini vavanda vakarara ndonosvika togadzira nomurungu uya ronaka zvinonzi haraidi uzovatsvaka tozovaona mbaimba idzi munambo kumatu toti bhandi ranga radambukai zvikanzi maita sema ndakati andigadzira nomurume zvikanzi ana kupopodza ndakati hai ana kupopodza zvikanzi nomurungu uyoyo mm. eh, iwewe ndiwo waforomani mukuru mm. mm. chokwadi mm. eh, ndaipiwa mari ndaipiwa pondo nhatu pamwedzi zvikanzi iko zvino ndokupa pondo nhatu iko zvino toti ya six dollars eh, iko zvino six pamwedzi ukanzi iko zvino ndokupa 12 toras mm. zvikanzi noumwe a haungamupi 12 toras kumupa 7 pounds mm. nekuti handiti aforomani mukuru mm. ndiye uvona zvose izvi mm. zvikanzi aorit tipi tikiti rabva ranyokwa ti ndikati a ah, ndabata mari macho tava kusevenza muya manje tava kusevenza handava makoya vanhu maforomani ayangu ondihla maningi nekuti ndaigara ichitaura nomurunguka ndichitaura nomurunguka ndichitaura nomurunguka murungu uye akati a ah, atichinda kuharare

wadini zanzi ruma 99 ah pana kazoviya kunoko 1949 ah, eh. yapo ndinotondera zvino kwanzi ndawa big pasa manje mm. ukanzi ndawa murungu ukazitoda kunozi ndinenge ndiri big pasa kusemiti mm. tenge tiri tose ikoko mm. ndikati wo eh, kanzi ehe eh. ndakati ah, alright nokuuya ikoko kanzi ah iwe unoda kuita sei manje ndakati a ah, eh, ndonosenza wangu garaji mm. kwanzi akuti kasi ndenge ndichingokuvona eh, zvandinoita iwe uchatsvakigwa eh, imba kumahosteri uku zvino kasi ini makuseni tinokuvigira chingwa mm. netii zvose zvine nyama kuti ndosenza nomurungu uya uya ndokusenza kugara chikuya uya murungu upinda muya manje wowana ndinosevenza nani neye wandoti tom draven mwana wake uno anonzi tony mm. iye mubaba vanoti tomy draven mm. ah, ukanzi ah, uyu munhu wanosenza naye uyu munhu wangu usevenze naye zvakanaka ah, zvikanzi good so munhu vaihla murungu mukuruka mm. ukanzi musevenzi ah, tosevenza nomurungu uya zvikanzi rimwe zuva murungu uya wavo yafuti tiri taipota chimboenda kwauta mm. zvikanzi nouya driving ah, zvananga ndafunga ndanga ndichiti achadzidza driving Banza gudu gudu pandakazi paramurawo toinda ku Karoi. Uyu varungu ava vaimwa doro siriki. Paiwa nerundrofa. Nina ndikire ne Bedford. eh, apa vaenda kukwahotera netsoka ini ndosara ndodrive paya ndaivona vachidrive nana kakwara maningi ndodrive apai mazuva ose ndakanangojaira basa iroro nokuti ndi ndaivadzidzisira mvura yekuzogeza ndajaira basa rero sara chidrive apaya ndichidrive apaya kuzoti umwe musaa makuseni taida kuenda kuvurungu zvikanzi nomwe ah Rori yakafambiswa sei? Ndiani akadhiraivha achida iyi? Hmm. Kwanzi ndanyarara manje. Eh. Zvikanzi ndiwe iwewe. Ndikati handisini inini. Hmm. Ndikati ndodhiraivha ndiri stambo. Eh. Ndikati handisini ndikarambana ndikati no no no. Eh. Don't tell me lie. Handisini inini. Don't tell me lie. Ndikati handisini. Zvikanzi ndiwe. Uyu laya iwewe. Ndiwe. ukanzi ukaramba wakuinda ukaroya kasi ukatobvuma hauindi moseka zvikanzi hai ndiye zvikanzi nomwe kana aenda kujeri tobikigwa nani tozodzisigwa mvura nani zvikanzi unoziva manje mm. yakange iri saturday mm. zvikanzi toda kuenda kumgumburo mm. iwe tokusiya hako pamapurisa apa wasunga mm. toda kunomwa doro kumgumburo kunotenga vhini mm. iwewe zvawanga uchidhiraivha rori mm. toda kuti udhiraivhei mm. Round Rover. Why drive Round Rover? Tonokuseya pamapurisa. Huya hendi. Vatura zvinanikire. Ndapfeka hovhorosi yangu. Handakurubwa nani. Ndo driver. Zvikanzi ise papeturu apo. ndaisa papedro paya mupurisa uyo womwisa yazara wonyura zvakanzi saina vosaina toona vachitaura nomujoni manje vachitaura kundaibvunza kuti vanotaurei mm. ah, ndoona votaura votaura votati bhaibhai uya mujoni otiye ndopandakanzi wonziye eh, mari yangu iri kumba inini mm. kana mune mari Endai munondivigira doro. Zvikanzi unoda mabhotoro mangani? Zvikanzi Evhinyani a- akasvika so. Zvikanzi ah kana mune mari makandivigira kana 5. zvikanzi nomwe ah, ko kutora iri muno mucharge office zvikanzi ah, ko manandikire maodha akazouya angangosvika nhasi kuti toda kutora stock mm. tione kwamari iri zvikanzi no nononono mari tinayo mm. tinotenga vedoro rakachipa ukanzi aurite driver uya hende mm. kwakwakaipa iko kumuzukuru yaidai motikari yakati topasi chirondirova yokwira kudai zvonzi rai tichinja magiya ndochinja makati aya outakwira dzimwe nambo tonosvika kuno amwe zvonzi usatsika the petrol iregere yonodzika kudai so zvonzi tsika vachiitira kuti ai mm. vaida kuti ruze igodzoka kuti akonewe mm. ini ndaidzika so ndaidzika so ndoona kuti haichade runo ndokurumidza mm. kuisa munumber two Ndovona kaende rusoro kurumidza kuisa munamba wani makata yago. Ah, tanosvika kumkumbura. Hmm. Kunyama panda uko. Sama driver from Shabani to Mkumbura. Ai, from to Harare. Harare? Eh, eh. Hmm. So tasvika kuya manje. Akaroi. Hmm. Ukanzi right. Oh. maputukezi awo anohla mabritish ka hanzi chirungu hanzi chirungu wotaurirwa payapa Ah, vachamba wiriyani votendekegwa kuti ndipe doro iro ndipe kai ndiyo ndipe kai ndiyo ndipe kai ndiyo maputukezi aya ngosha achitora paya achivapa achitora paya maputukezi maportuguese
vogara muchibhawa manje ah, maiwa netsvina vachimwa vomwa mm. zvokumwa vaimwa vaiwa vamwe mm. vomwa zvokumwa muya doro riya rotorwa rakanga riri muchemba chinhu chakaita sechiwaya icho mm. otorotogwa richizere rese muronzi rova ndonorisungurira kuti kana toendawo kurisa zvikanzi worisunga kuti icho chisatiza mm. kasanenge akarukwa nomurara mm. akarukwa nomurara asapwanyika ndokubva tati a ah, bu todzoka usiku kumatwo ndokusvika karoyi kuya kuzokwaidza ha ah, ukanza yakuti dhiraivha ukanza hachizorora ah, chirara mm. so ndandadini mm. ndakandatenga rangu ndakandisingamwe mm. ndotsvaka kuita mari mm. ndikutereza kuti kuna mapurisa anodida vo maningi mm. paya pandadzoka umwe ndeisa petro mupurisa rekutibvunza kuti zvawakaenda navarongo viya hauna kuviya nevhinyu mm. tikati ah, vhinyu mm. uyanga achidika mwanani mm. kwanzi hatinei daka isi tokupa mari mm. tokupa pondo mm. mm. ndikati e munozouya kukimbi kwangu mm. kana ava varungu vainda mm. uya mupurisi ozouya ndikati andawati kutoita madhiri mm -hmm. haikoko ndakaita madhiri vandina mm. kuita madhiri andakazoita munomu mm. ah, munomu ndakaita madhiri mm. kuti imari inorwambangu iva baba vakava eh, vanokwira vachiti jere rako vachidai mumba umu hakuna munhu waisigwa chingwa munhu wani aidya chingwa chake ehe akabuda ava vaidya chingwa chavo avo voga toast yebread zviviri kudya chose kuisa majarina umu kuchimonya chose kuchidya sesokumonya kunoita nzou kuya vachidya hapana zvinhu zvavakanga vachishaya hai nix ndaiwana mari hapana chinhu chavaishaya ndaiwana mari kuti ndinowana mari kugara ndine mari ndakanga ndisenga kumasesa weni ndaimwa mabhiya kupera uye ndakanga ndisingapindi zvimwe muneneni ndaida makanaka so mahotera mm. handi unonokumbikiri sekuya uko mm. taiwa nenzvimbo yataimwa nekuti yakanga varungu vaimbowa nekarabha maningi wotisa chimwe chinzvimbo tomwa neki jameson hotera mm. eh, ndo mahotera idi negeorge hotera zvino haona kuratidziwa iwe mati mahotera ari muno kumutapa haona kuratidziwa kushorten haona kurotewa mahotera manyuwani shorten ihotera nyuwani mutapa iyi hotera nyuwa mikris ihotera dzakudhara ah, ihotera ah, yakazoedzegwa ka hmm. ihotera dzakudhara muzukuru idzo dziya hadzisi idzo kunzi ndedzeiko zvino idzo dziya idzi ndedzakudhara muzukuru hmm. ehe ukaindia ikoko varungu vari kubritiri vanoiziva kuti kune mikrisi ukavataura unoudza vachiti yakamira sedzi munambo vanofunga kuti zvawa zvavanhu mune tsvina maningi kuti havachengeti muno makanaka mu haikona nokuti ava vakanga vakaenda newo kuzambia makanga masvika zambia ka mm. maenda netsoka kuwambuka pabhodha paya kulevingstone mm. mofamba netsoka mendi modzoka netsoka futi kana mari yeimbozotsvaka tekisi yekuzambia hmm. yokusvitsai pabhodha ipapo hmm. nokuti paye makanga mava matu padhuze hmm. unovona uko uko kwavabva kwavanota uko kure hakure muri paye pavhitura forosi kure chandi aida kuti makanga muzambia makashanda kulivingston here inini inyika dzangu dzandodza dzandofamba ndana kafuwe ndora copper belt ikoko hamukuzi ah, ah, ndakanga ndichine mari mm. ndaikukwidza mubhazi mm. tosvika kariba tasvika paringa togara totora zvimwe zvikepe zviduku toenda panyanza mm. tonopinda mubhazi ibhazi iroro mvura hauivoni munenge munoivona wavhura hwindo wadongorera so bhazi riya rofamba unobona bhumi riotera kana tine motikari tinoenda nokupa musamba karume tienda kubhumiro hotera tinosakudhara tinenge tichitya nzou mm. hayi dzenamba munosongana nenzou haitizika mm. unoziva nzou inodya shuga unoziva inodya shuga unozviziva ah, ah, ah. kuchirundu uko konye tirafa Asi chinzonzo yakavona sei? Yakange ida kuvuraya dzimba uko kupwanyaka. Gore yakapera iro. Mm. Ndokubva nzou yanopasa mugonyo timeya muno muzvimene handikiri yotora shuga